Jokanyanam, adwa kelonu gimoro kae, gima adwa kelonu kae en gima liet. Akwou niya, ni like my video, share my video, subscribe my channel. Gima akelonu kae en niya, adwa nyisou kaka jomoko nigi pesa to giringo gi pesa gi e social media, giringo gi pesa gi e mitandao ginyiso ji. Achiel kuom gi gin en Sonko, achiel kuom gi gin kijana moro kanyo ma pesa ne. Eeh, ji ringo gi pesa jo kanyanam. Gin gi omuom, gin gi pesa mang'eny ma koro giringo go, ma koro gisungore go, ma koro ginyiso ji. In to ibet e odi gi nyithindi gi chiegi, ionge kata pesa ma dinyiew go alot, ionge kata pesa ma dinyiew go omena. ionge kata pesa ma dinyiew go mogo kata mo, jo gweng'u odhier, in be idhier. Ei Nyasaye Obong'o nyakalaga, Obong'o nyakalaga. In imiyo jomoko, in ituono jomoko. Ei Ruoth Obong'o nyakalaga. E Ruodh Nyasaye, e Ruodhwa, koro neye uru. Ma koro jama mon mung'eye, en iluonge ni Mike Sonko. En ng'ama nobet gavana kae Narobi ka. Oyanyo ng'ato kanyo, akia ni oyanyo semeji ni, akia ni oyanyo ng'a, akia ni oyanyo chiege, akia ni oyanyo ng'a, jogweng' gi. Koro onyiso gini en gi pesa. Onyiso gini en gi pesa. En owacho ni ok onyal konyo ng'at moro mosebedo higni apar gaboro mosenyuol. En en gi pesa ne pesa ne otiyogo mana gi monde gi joma ohero miyo. Koro ne ane kaka ji nigi pesa. Ne ane pesa. Gisungore gi pesa. Mago mana dola ma koro nyiso ji. Mago dola makoro oringo go. Inti ionge pesa, Nyasaye momiye ni ema Nyasaye motuoni. Obong'o nyakalaga momiye ni en obong'o nyakalaga emotueni. Obong'o nyakalaga momiye pesa mang'eny ni obong'o nyakalaga emotuoni. Okia ni piny kae en mana dwara, okia ni piny kae luongo piny luorore. Kawuono en mari, kiny ok en mari. Kawuono iyudo, kiny ok iyudo. Owe sungore, ong'e nyiso ji kaka en go pesani. Ma rach, pok onyisou bank moterogie, mano bank of Africa. Ei jokanyanam, in sani ka ng'ato oneno video no, kata ka ng'ato oneno kama wawacho no. kaka oyanyo ji, kaka oringore, kaka osungore ni en gi pesa, kaka osungore ni en gi omuom, kaka osungore ni en gi chapa. Mano ogolo duto, mago mana mana alufu achiel, alufu tang'o. Pesa otas, pesa otas. Osetieko dola, donge ineno dola kanyo, a hundred dollars, sani in a hundred, in a hundred, hii ni one thousand Kenya shillings ambao wamefunga funga wanasema hizo ni milioni ngapi? Mia mbili ya mafuta. na pocket money. To in jadhot, in jagweng'wa, in wuodwa, in jaluo, in japiny, in japolo, pesa ma kama to amiyudo. Ionge pesa, nyithindi nindo kech, owadu nindo kech, minu ni osiptal, wuonu ni osiptal, nyathiu ni osiptal, osiepni nie osiptal, jogweng' modhier, jodala modhier ng'ato ok nyal kony gi pesa to jomoko ringo aringa gi pesa ka. Ee Obong'o nyakalaga, we Nyasaye oluong Nyasaye, we Obong'o oluong Obong'o, okwelo en Obong'o nyakalaga, the bank of Africa, Obong'o nyakalaga. An Obong'o nyakalaga omiyo Sonko pesa. an otuona. Omiyo ng'at ma mwandu otuoni. Ei Obong'o nyaka dala. Saa ingine koro nitie gima Nyasaye opangoni mbele. Nyasaye opangoni maber. Ng'at moro be endi dong' ni kae. Ng'iye kijana ni be ka. En be ooro mana pesa piny ka. Koro akiana ni gin pesa ma oriji kata gin pesa ma fake. akia ni gin pesa mar adiera kata gin pesa mar miriambo. Gin inya bet samoro gin mana oteso oteso kata gin pesa. To kata ka gin pesa, eh to gin gi pesa, to gin giringore, to gin gisungore gi pesa ma Nyasaye omiyogi ni. Ne ane kila draw en gi pesa, draw moro ni en pesa, draw moro ni nigi pesa, pesa kila mahali pesa. Gin agina gi pesa yawa. To in to ionge go, in imanyori, in e jua kali, in e. in e majengo, in e oka, in e duka kamoro ondikie pesa, gowi kaw e dukni.